Sou, an hei wier mer bei engem klenge Feiergefecht a Berezino an den Héichhaiser. De Ben wollt grad op den Daach eropgoen, leider huet en et direkt erwëscht, well een aneren um Daach souz ze campen. Jeff, ech géing soen, mat denger M4 gees du mol vir, nee? Awer net ganz op den Daach. Ah, pass op, d'Uewen ass d'Schleus, he. Wou läit deng Waff?
Wou läis du? Ech si ganz uewen um Daach, ech sinn dout, ech muss respawnen. Ech kucken hei op hei clear ass. Pass op um Daach vis-à-vis et.
Oder géi op deen aneren Daach villäicht. Jo mee net ass vis-à-vis och ee läit. Dat ass dat.
Ah putain ech hätt sollte kucken eech dorop. Jo mee och wann do ee, wann do kee läit, dee gesäit ass awer opklammen. Also déi hei Bud ass clear. Egal mee wann s de dorop gees kanns de nach eng Kéier schnell ronderëm kucken iers de ganz erop gees.

Jo.
Jo, jo, lees et dohinner. Dass d'Saachen da verschwannen. Oh.
Hun der och eng M4 dobäi. Jo. Oh, oh.
Bon, huel du déi, nee? Ma Gëss wat? dem.
Kanns dem Ben d'Dénge ginn, des Kaas ginn.
Nee, wann eng Mosin huet, huet de Long Range Scope. Jo.

Mee dat ass nach engem Daach lait Tom.
Mee passt mol op, kuckt fir den Daach ierndwéi ze sécheren op kee méi do läit oder sou.
Den Daach ze sécheren ass ëmmer schäiss.
Oder waart do, ech kommen, well ech hu jo nach näischt. Da ginn ech kucken. Du lees dech einfach op deen aneren Daach.

Ech héieren se trëppelen, nee? Nee, ech sinn dat. Ech sichen nach de Rescht vum Stack hei. Hei läit nach een! Hei ass een, deen, deen, dee backt duerch den Dag. Hei läit nach eng Läich, gell?
Mat Dat enger ist. M4 mat Schalldämpfer. Sa backt hei duerch den Dag, gell? Do läit sa, mengen ech. Lieft en awer nach? Ech weess net, ob do eng Läich ass, ob en dout ass.
Wou läit deen dann? Nee, do ass en Doudegen.
Ah déi englescht hei ass verschwonn elo, fuck. Vun engem 4, dat scheet villäicht Munitioun dovun huelen. Wat ass dat doten? Kuck déi doten ze, se läit, se hänkt do iergendwéi am Daach, gell? Ech kann se awer net looten vun hei. Boah, halt de Wee fir erof a fir erop mol am Bléck. Ech hunn hei, ech hunn d'Trap an d'Leeder am Wee. Sou, waart, ech huele meng Waff mol eng Kéier nei.

Wat leeft? Ma déi si bestëmmt och alleguer dohinner komm an dee Wéczer huet se all erschoss. Ka sinn, jo.
Ma jo.
Hey Pythagoras Steve, maach eng Foto du domm Sau. Wat Weicht ze Haus leeft? komm. Wie schéisst? Wie schéisst? Wie schéisst? Do schéisst ee mat enger, oh nee ha. Wat?
Wat schéisst do Eng een? gielen Déngens, giele Fa, gielen, eng giel Déngens. Also Jeff, ech gleewe kaum dass hie vis-à-vis um Gebai ass, gell, well soss wier e scho laang opgetaucht an et ass en op e Schoss geholl. Mä ech gesäit en net, ech sinn nach zwëschen der Trap. Ech gesinn hei voll op d'Gebai an do sëtzt kee Mënsch, gell? Och uewen um Daach. Dat eenzegt wat ech hei ronderëm fléie gesinn, dat si Läichen am Daach. Teil gesäis du an de Server am Moment géing down goen.
Bei mir ass d'Gear Kette fort. Deen anere läit hei elo um Buedem ënnen.
Si geschwënn do. Mee hien huet déi alleguer zougemaach, he? Ween huet d'Dieren all zougemaach? Nee, hien huet de Menschen et zougemaach. Du kanns et net méi loten.
Dat ka sinn, jo. An et geheit?
Jo, wahrscheinlech. Ech wier en Zombie, gell?
Bon, d'Fro ass, wéi kréie mer hien dote lo? Mir missten op den Dag géigeniwwer wierklech kommen.

Unnen ass clear. Uewe gesinn ech just en Deel, e klengt Stéck Du dovun. has elo nach zwee Stéck héiere virdrun, oder wéi? Jo, zwee. Kann awer sinn, dass et dee Frecken hei ass, deen hei läit. Dass dee vläicht unconscious war oder sou. Dee schéngt och net méi ze bludden.
Sou, also ech géing. Also hei läit nach. Hei läit nach Déngens, also wann een, wann een se wëll. Hei läit nach eng, hei ass nach Äppel. SKS-Munitioun. Jo, deng Déngens fannen ech iergendwéi net erëm, gell? Déi läit iergendwéi an him dra, mengen ech. Du muss iergendwéi hei ëmraumen e bëssen. Hei riets dee.
Wat?
Hei riets dee. N, nee, net. Wat? Egal wat. Jo, mäin Déngens. Boah, wat leeft lo?
Lo huet Summer and Daisy zougemaach. Nee, Mann! Dach.
Tom!
Ech komm direkt um ran. Dach.
Oh nee, dat do kann net sinn. Huet awer en Desi hei zougemaach, déi domm Sau. Oh fuck, gell. Dat hätt de Steam so, komplett zougemaach.
Nee, Blödsinn, vergiess et. Hie weess jo net, datt ech mech ausloggen. Woier soll en dat wëssen? An zum Gléck hunn ech mech higesat. Oh elo muss ech mech enker nei aloggen. Op deem Einfall elo en Black Screen hutt gell. Dat ass jo mega kack gell.
Problem ass an der Dier gesinn ech net vill gell.
Ech hei de Hie Spiegelrand kann net vill drop gemaach. maachen. Hie k hie kann net vill maachen uewen um Daach. Déi eenzeg Méiglechkeet wou mer hunn dat ass dass ech mat der mat der SKS op den aneren Daach ginn a kucken dass ech en iergendwéi erwëschen.
Mee wann een net op eis waart, deen op eis schéisst en no ënnen zou. De Ben kann dat jo kucken, wann ee bis dohinner kënnt. Kann hie jo e bëssen ausspionéieren. Problem ass mat der Zäit, wann ech eppes pësche gesinn ech d'Trap net. Si lo an enger Minutt bei der éischter Hal.
Ah, dee blöde Black Screen. Titt mer wierklech leed, dass ech lo Black Screen krut hu, gell, mee dat do war net geplangt. Ech hätt och léiwer anescht gehat. Ech muss irgendwie eppes un den Astellungen änneren. Okay, irgendwie war es lo bei mir alles blo. Bei mir ännert déi ganz Zäit d'Farwen. Maximum number of players has been oh nee. Jo
Da war de Strécken einfach sou lang bis ass geet ge. Ech mengen ech kennen na een den haut stieft.
Du stiers Kommt.
Du stiers de Ben de kann ëmmer d'Waff Mousin hëllen, déi wou een hëllen, da kann de Ben vis a vis op den Daach goen.

Huet ee Munitioun gestackt?
Ech sinn wéi fir ran. Et läit wierklech e Fluch op eis. Schwieren der Rondin. D'Liewen wëll eis kee Spaass gënnen a wa mer da Spaass fannen, da geit se mech carrément rausgeheien, gell? Komm scho, lo lued dach, ech wëll do ran. An wat fir engem Gebai sidd dir? An deem wou s du gestuerwe bass. Deem wou s du gestuerwe bass, jo.
Ok. Dat wou den Brunnen hannendrun ass. Ech komme lo bei déi éischt Haiser.
Jo komm schon, geh lo ran an dat kack Spill do, dat maat mech färdeg. Dat Spill stellt mech wierklech op d'Ouer. Soll ech da mol an dat anert Gebai goen op den Daach kucken?
Ouni Waff bréngt et dat leider net vill. Mee wou ass dann déi Waff déi dir. Läit hei uewe bei mir.
Am Zëmmer niewendrun.
Zëmmer niewendrun beim Tom do eran, géigeniwwer vu mir. Ok ok waart, lo kënnt eppes. Ech komm elo an d'Gebai ran. Jo komm, bis so mol just op keen een vu sëtzt hei.
Ech sinn um éischte Stack. Ech si schwaarz, gell? Schwaarzen T-Shirt. Jo, jo, jo, Lo kréien ech Schong, please wait, gell? Zweete Stack. Komm elo op den drëtten.

Du bass grad hei irgendwie durchgefall. Ah ne, do leit e Männchen. Da ass e Männchen, dat zerfalen déi ganze Zäit de Plafong. So, Dee kann en awer och net looten. Am Endeffekt wäert se guer net méi do leie, gell? So, ech gi lo op den aneren, op den aneren Dach erop. Mee wou ass dann déi Mousin? Déi läit hei.
Wou bass du? Hei, Ben, Ah. hei, hei, hei.
Do ënnert dem Männchen. Du musst d'Saachen e bësse ronderëm testelen. Iergendwou läit se. Bei him kënnt d'Sonne méi ran, oder? Nee. Okay. Wien trëppelt? Ah, ech trëppelen.
Mä halt elo eng Kéier d'Trap an d'Déngen am A, ech muss emol elo lueden, ech hunn net méi vill Minutten. Ech wollt nach emol op déi aner Säit goen, Jeff.
Da waart. Ech luede séier d'Sicht an menger Zinn no. Dir wäert net méi do leien.
Also ech kommen zwar néierens un, déi Mousen, mä.
Déi läit iergendwou ënnert dem Männchen. Ech hat se extra erausgeluet fir dech. Ech hat all geseng Waffen erausgeluet. Oh, wee schéisst hei? Keng Ahnung. Ech schoss Wee virgeschloss. huet hei mat enger M4 geschoss? Nee, nee, nee, ech hat dat do net. Dann ass hei iergendwou ee. Doudsecher Wäert ee net. vun ënne ropkomm erëm? Pass op, jo.
Sëtz op. Ah nee, vergiess et, vergiess et. Hunn näischt gesot.

Uewen, ganz uewen um Daach. Ok, wat war dat do fir eppes? Bei mir ass Bewegung ënne beim, beim Restaurant gewiescht.
Ok, hei ass d'Dier jo mol op. Hei kann ech jo am Fong net erwëschen hien. Ok ech hun d'Mousin, ech wéiss awer net wéivill Kugelen. Ech hun am Mousin Munitioun.
D'Mousin misst ech och nach hu mengen ech.
Bon ech huelen d'Scope mol rof. Ass se vreckt? Wait dat hei ass mega sauergäil, Häuserkampf a Berezino heescht déi heiten. Déi hei ass richteg krank man. Ok richteg krank zwar lo net mee. Setz der muer uewen um Eck. Jo Ech kucken op ech kréien. Do sëtzt keen.
Dach do souz grad een. Deen éischten Eck.
Jo jo e sëtzt. E sëtzt do ganz am Eck en ziilt grad op mech. Mee ech gesinn ech just net wéieen Eck dir mengt gell.
Deen éischten Eck hei wou ech souz am Raum wanns de op déi aner Säit kucks. Ah ech gesinn en. Ok schéisst op mech. Een dech och.

Nee, elo sinn ech dat. Bist du nach erëm do? Ech si vreckt.
Jo, an der Trap sëtzt keen awer. Souns op der lénker Säit am Eck bei der Fënster.
Ass dee vu vis-à-vis dout?
Ech mengen jo ech hun dee getraff gehat.
Sou wat ech gesin as Bëtzemer. Du läis hei.
Jo huel meng Saachen mat, huel meng huel d'Monitioun kuck Ah eraus. waart Ben pass du mol op d'Trap op. Ech Jo pass een op d'Trap op an ech huel huelen nach d'Monitioun. Epinephrin séier wann ech et nach hun.
Deen do iwwer mengen ech as dout. D'Monitioun as voll mat. Ech hun op jidde Fall eng Fracture, ech hoffen dat geet ewech mat. Deen ënendrënner as och fort iergendwéi.
Mhm. Net dat deen hei äh, Combat Log mécht an irgendwie op en aner Server An geet. ons zwar Wichser.
So, wéi ginn ech déi Fracture do lass? Äh, Fracture. äh, pff, keng Ahnung. Eng Fraktur.
Oh, Ja. what the fuck. Also méi schlëmm hätt ons hei net kéinten erwëschen.
Okay.

Dat éischt fannen ech well Schann ass eng Mou sinn. Ass dach cool, besser wéi näischt. Komm schwätzt net zevill, soss héiere mer net wat hei ënnert eis Ma jo, leeft. souwisou.
Sou, ech testen all goud mech efsi Saachen wou ee ka gebrauchen an. Do brauch ech net, brauch ech net. Déi do brauche mer och net méi. Ech hunn en e Kompensator fir dech Ben, fir op deng Mou sinn. Hunn ech.
Ech packen einfach alles an däi Rucksack Jeff an ech huelen dee mat. Jo maach dat.
Deen ass och gring, dee gesäit een net esou staark.
FNX, ass dat do? Jo dat ass béis, déi kann ech och mathuelen. Okay, so. So, deng, äh... Wéi, firwat kann ech net de Green Mountain Pack mat mengem Green Mountain Pack tauschen? Ah, esou ass gutt, okay. Deng Munitiounskëscht, déi ass sécher voll, nee? Voll mat M6, M4 Munitioun, voll. Jo?
An och deels nach mat Magnummunitioun. Ok, ech elo, hien huet mech och, hien huet och verschidde Saache vu mir komplett futti geschoss. Jo, wahrscheinlech och bei mir och en Deel ruinéiert. Hei hues de deen eppes, deen um Daach wahrscheinlech.
Ok, ok, ech si prett. Waart, ech kucken nach dem Jeff seng, waart, ech huelen dem Jeff seng, vu senger Waff nach. Jo, elo bau déi net ganz auserneen. Nee, mee ech huelen déi Saache mat, wou ee gebrauche kann. Ech loossen eischt haleiien wat een wat den fir den Feind nach iwwert. Jo ech muss jo och nach eng Waff hun viraus, ech kann net mat der Mousen hei ru. Ah hëls d'M 4 da mat?
Jo ech muss jo bal, ech kann jo net mat der Mousen hei raus goen. Ok mee déi ass vill ze lues. Äh waart ech machen den Handkarton drop, ass gudd. Attach sou. Also bei mir ass souwisou alles drop wat brauch ech awer och drop ass. So, ähm, ech ginn, du hues nach Munitioun dran, ech ginn der nach Magaziner, déi hunn ech am Fong nach net erausgeholl bei him. Wat? Deet mer leed, ech sinn net méi esou gewinnt ze looten, ne? Ech hu mer nach en 30 er, da loossen ech hien nach e 25 er Magazin. Jo, mee dann hätt ech sollten einfach dem Jeff seng Saache mathuelen, bis mer hei fort sinn, an dann hätte mer e gedeelt hunn.
Ja, dat wär am Fong och eng gutt Idee gewiescht. Mir mussen elo mol kucken, wéi mer hei iergendwéi erauskommen, well ech weess net, wou deen Typ scho sëtzt, well deen um Daach, dee schéngt dout ze sinn, dee weist sech net méi. Ok so huel du Ben seng äh dem Fränk da Fränk dem Jeff seng Jeff seng? M4 mat et läit nach Dann en hal du hei. Oh, ech komm net riwwer, fuck! Firwat net?
Well ech net iwwert de lafe kann.
Ok lo wou ech et sees gell? Da waart.
Mee da muss mer waarde bis dass e fort ass se. Nee, nee, nee, waart.
So, stell dech emol erëm an de Wee hei. Schnell, schnell, schnell. Ja, mee ech komm net doriwwer. Ech muss mech stellen. Du muss lafen.
Lafen a sprangen.
Ja, wann e géng spr. Ah, okay, du springen.
Voilà, hal alles am Bléck.
Ech si mer net sécher, mee ech mengen, ech sinn an enger neier Stad.
Okay, ma ech géng soen, mir maachen hei esou eng kleng Paus. Bis geschwënn. Tschau.